Lot o brofiad yng nghanol y car, Rodri Jones a Adam Warren i lan ymddyfru. Hughes, profiad gyda fe. O, amser i'r bas yn berffaith nath Jones. Jack Davies yn cael ei gymryd, ond y gic mlaen. A mae McDonald ar ôl i, McDonald yn casglu ac yn tirio. Gath e doi gais Ar ddiwedd y tymor diwetha yn erbyn Pen-y-bont a fe sy'n cael y cais cyntaf wedi creu gan Cian Abram a Jack Davies. Cais cyntaf y noson i'r Porthmyn i Lanymddyfri.
O, ar y teg, Porthmyn ar ei ore. Yr ardal y dacl na'n gyfrym. Rodri Jones, y pwyll gyda'r bas, yn dangos i brofiad e, yn gwahodd i'r amddiffyn iddo lan Tackle!
Balls there. No, no.
Os na gyfle mas yn llydan fan hyn. Jack Davies, muddi'r dydd cynta, cic arall trwyddo, cwrsio cic i hunan. Luke Price yn dod ar draws. Ond mae'r cais yn mynd i sefyll i Tommy Lewis. Cic arall yn cleu trwbl i Ben y Bont. A'r ysgellwr Tommy Lewis yn elwa tro yma. Ail gais i Lanymddyfri. Yr ardal a dacl yn gyflym, Ioan Hughes yn tynnu'r bas nôl i'r cefnwr Jack Davies tra'r esmwyth a wedyn yn rhoi'r gic 'na trwyddo. Tommy Lewis yn llithro ar y bêl ond 'na chi, gwaith taclus iawn.
Mo! I'r canol maen nhw'n mynd ar lein yn effeithiol. Siwt mae'r hyrddiad. Mlaen maen nhw'n mynd. Y law yn yr awyr. Cais yn dod i ben y bont. Jeff, Thomas Jevons, ar y teg, y pwyll yn cadw'r bel na o dan yn rheolaeth. A wedyn, yr sgyrmes symudol yn bwerus iawn gan pen y bont, a mae hwnna'n rybydd i Llan Ymddyfri.
Kick box fydd hon, McDonald yn moyn fwy o chwaraewyr fel amddiffynfa i'w gege. Moyn hon i lanio just i fas y doi ar hugen. O! Mae hwnna wedi mynd o ddwylo Macaulay Rowley. A mae Llan Ymddyfri ar y drod flan unwaith eto. Os deith hwn mas yn llydan, mae mlaen gan Llan Ymddyfri. Os deith hi mas yn llydan, dyna'r cwestiwn. Tien Sparrow! Oedd na wagle ar y tu fas, fe'n penderfynu torri nôl tu fewn. Trydydd cais yn ddyfru, trydydd o'r tymor iddo fe. O, a gyd yn dod o'r bocs. Cic focs uchel gan y mewnwr, MacDonald, y cwrs gan Tommy Lewis. A wedyn o hynny, we llan am ddyfru ar y drod flan. We pen y bont yn gwely'n anodd iawn i ail gysylltu gyda'i gilydd.
Lain lan, Jobyn Cynta wedi wneud. Mae Finn Thomas am o'n i ddwylo'n ôl ar y bel, fe wedi sgori dwywaith eleni'n barod. Y linell felyn y darged, pawb yw'n y bron y bod i'r porthmyd. Le mae'r bel? Ifan Phillips, wyt ti'n gallu gweld i? Na, ond mae Lucas Yendl, y dyfarnwr, yn gallu. O, bydden ni'n tybio mae'r bachwr sgorodd y cais.
Cais y tîm cyfan, byddwn ni'n gweud i hwnna, oedd pawb mewn e. Ond cais pwynt bonus i lan ymddyfru yw e. Ie, yeah, fi'n credu mae Tian Sparrow sydd yn gael ei...
Cic ar draws gan Hughes. O, oh, bron a eistedd lan i Tommy Lewis. Hewli nawr ar sgiliau pel drod. Cicio unwaith, dwywaith, cwrso cic i hunan. Howli! Yn tirio. Mae'r cais wedi cael ei ganiatau. By'n i'n lwcus i weld i. Ond am ddechreuad i'r ail hanner. Wel, fi'n edrych mlaen i weld hon er, eto. Llai na muned. Lot wedi digwydd yn barod. Bron a eistedd lan i Tommy Lewis. Hawliau, sgiliau pêl-droed gwych a'r cyflymdra i fynd amdani. Gath e'r bêl lawr. Do, fi'n meddwl do fe, llaw chwith. A mewn i'r barier ar y plastig llithrig yma.
Se!
Codi unwaith eto, McDonald amseru hon am berffedd y bas ola yn un hyfryd. Cian Abraham drosto. Cais gwych o'r sgrym. Dwylo gwych gan y porthmyn a'r un i elwa yw Cian Abraham. Pumed cais i lan ymddyfru. Ie, yeah, Gwyn ar ei wyneb, geith e ddim cais rhwyddach. Yna gyd oedd eisiau gwneud, oedd wneud siŵr bod y bel na yn cyrraedd y restlus. A bydd y cais yn un dilys.
A ni wedi cael carden goch ar y banker eglwys heno. Eilydd o brop pen y bont Mark Thomas. Iaith gwbl anaddas. Happy, time's off. Harry Holding mynd â'i metr yn bryn. Williams Thomas Jevons yn edrych am ail gais. Flash fach yn ôl. O, oh, a'r cais yn mynd i ddod i'r eilydd. Lloyd Wilkins. Os newn nhw siapo i, falle bydd amser am uh, un bach arall hefyd. Ond uh, ofer fydd i ymdrech i uh, i gael doi bwynt bonws. Y chwiban olaf yn mynd mewn ail hanner aniben tost. Tan ymddyrfri ath a hi doi bwynt bonws yn curo pen y bont o 35 i 17.